Ekero nkorokwa Milka koamboka moturi, nigo omogaka anyiomete 1998, twamenyire na omogaka twamenyire nere gocha gocha tore buya, egaikera omwaka o 2021, Charles agacha akaira omogaka ntamanyeti, Joshua agacha akaira omogaka ntamanyeti, Ekero amoire akacha akamata eyio arete omogaka, achieti komoreta, omogaka obe riria nere ntamanyeti ase agakare, omongacha nkaigwa akare ase omomura omonene Nairobi, omenyire ororo omenyire korwa twenty twenty one mpaka yaigete omwaka oyo iga omotienyi osaba, omogaka akanyara koba okorara. Bono abagaka bagacha bagaikaransa bagateba omong'ina bw'enyomba enene iga asirete, enyomba ya kabere iga asirete. Enyomba enke nere okoenia omogaka. Togaancherana togaenda Nairobi tochie kwoyia omogaka, chiari chiakanga tinsoa eyasi lakini abagaka bagateba yaya oyo nomong'ina oye, tiga asoe eyasi akoba omogaka oye gochika. Agatoiki naroka akabora, togachia nechigari chiomosabara gocha ere yaye ekabo akabora ntomaeti ase agendete. Ritogotirimboka naende togaika keumbu, Tokamoganya, agachia agacha, ekero achiche agateba tiga toumerane tara taracha moja, taracha moja eywo agachicha ororo na intwe chigari chionsi pi chigaikerana ororo, tokamoganya tore na omobere mpaka saa saba ya botuko, abanto barenge egari ime bagateba barosire enchara yabarire, ebisete buna omomura omonene, tokabwata bono kingufu, togakoba omogaka gochanka, igaika mambia rituko riarero ekero atakeire koenigwa. Bono twateba rende omochokoro omwana oye nere ogochicha amwakere egekamago, Charisi omobisa, taraoroka korwa erio twatirimbogetie omogaka mpaka bono iga. Ekero abagambi bachete be chisupplication chiaito, bakamwakera esimi akamanya gotamera ng'a aitetu na onde taiyo omoitete. Bono omanyire kobwate otorikeire obi, otebire ng'a iga ng'a ng'a anyore security yaye isaine, amanye kobwate atindeke omogaka. Na omogaka iga anyenyete eng'ombe agatiga ng'umbu, noo abanto bakare koragera ase omong'ina omonene, noo atagete gochia koenia omogaka. Gaki nasorore eserekari inkonye, omogaka one anyare koba gakoenigwa, gaki na ekenyoro gionsi buna kebwateraneete korwa mambia omogaka taraenigwa iga are nyomba. Gekamagonkera aakwa, bono onsi nyire gakorokwa nemweri moturi orenge omokansoro bagambete nengaki eria ya moi. Mbuya mono.

Natuma omwana oyo mambia manga, genda genda mpaka ase aye bwe abasigari basinya, osiesi omanga ekero nagocha, riria ekero namoakete esimu, nkamotebia, bosi konya naigure fununu, nkamotebia nitagete security, agantebia it's too late, akan dismiss igo, refuse assist me, mpaka bono norache goika.

Agoteeba Charlesi na abana bamokeire bakwo batinde kw'engoro entambe. Are ekeene ekero nachete iga iga 1998, omogongo nonsumbwete ang'e emiaka etato gochia magega, akang'ira aka akandwari, kumbe ase ege ase ase eraire, amagoro oria ategete. Bono.

Before totare egetara cha moja, ekero twagendete twarwete iga iga rero chuma, twarwete iga iga chumatano, ntorageretie bokima bwa amaragoba. Inche Charles ntanya kong'akera simi ng'a omogaka okure. Inche nyorete nore mogaa Gilbert gakorera gocha chinsa chia amaragoba. Inche Charles tanya kondangeri inchuboyie omogaka okorwa Nairobi. Gilbert nekomiti, nere embangete, Bagateeba ng'a chibesa echi twachangire totagete otiire. Togosaba, Charles, memba yao bwango agoche kore ekanisa. Ekeene kia Yeso togosaba aria mocheri, ebirogo nabio bire buna more iga. Charles agacha agakwania abanto erwa eye, agantuma, agatuma na Jane, akagenda agakwana theatre, agakwania abanto b'Abakoyoyo, Abaikuyu, barenge magega.

Nilikuwa na husuni, naende nkwaroche buna narerete. Ekeene kia Yesu linifanyia vibaya. Barenge nabarabwo, bagakwana on the spot iga aria omobere oremecha igoro, mbono mwachire mogosari koyeria amariga gese tata agakwete. Togaika ase akoruka omororo mokwereria omore omobere oyo ne esabo ogochia. Naende ekeene aro, charisi alikuwa na nia ya kusika mwili huko. Bono bono abana baria bakagenda botuko, bagasoa gokuura abamura baria abange sana. Ntorue etigari ime na mogaaka oria, torigereretie abamura abwo. Bakanyetanga, eyatagete kogenda gochia moino. Bakamotebia, Onchoka iga, onchoka iga, onchoka iga, ekareta omobere mpaka asa. Baka- bagakuura aro, aro mbakuurete bagaata enyomba aria esimo aro, omogaaka agaeta erigura rende ekemira ki'abagusii buna kere.